Эфирда Апас хәбәрләре. Студиядә Гөлнара Сынгатуллина. Хәерле кич. Исәнмесез. Без сезне районда узучы иң соңгы яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Чыгарылышыбызның Төп темалары. Егерме беренче тапкыр Апастан махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәм илтелде. Казылган, тирәнәйгән, ике яклап тирә юне пөхтәләнгән. Түбән Барыш авылында яңартылган күл ачылды. Бер дә тик тормадым, гел эшләдем. Кече Болгаер авылында яшәүче Налия әби Шәйхетдинова 90 яшьлек гомер бәйрәмен каршылады. Апастан махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәм илтелде. Гуманитар йөкне район башлыгы Айрат Җиһаншин җитәкчелегендәге делегация хәрбиләргә шәхсән илтеп тапшырды. Мобилизация буенча хезмәткә киткән егетләребез янына барабыз. Аларның үтенечләрен исәпкә алып, кирәкле әйберләр белән тартмалар әзерләдек. Барлык ярдәм дә егетләрнең ихтыяҗларын өйрәнеп тутырылды. Бу изге эштә катнашкан райондашларыбызга, оешмаларга, җирлек башлыкларына, мәктәп директорларына зур рәхмәт, диде район башлыгы урынбасары Ленар Хантимиров. Бер катлы ярдәм итә безгә Зайнур илә Фирдусовна үзенең ике йөз мең Акча күчерде. Безнең подрядчик менә Апаскайтан ремонтлый торган музей ремонтлаучы Равил абый безнең тоже материаллар белән 200 меңлек булышты. Халыктан җыелган акча инде безнең Исматуллин Альберт аның буенча отчет бирер, күпме җыелганын әйтеп китәсе килә инде безнең менә барлык җыелган акча только җегетләргә әйбер алуларга гына тотылды. Бернинди заправкаларга да, ашарга да Гостиницаларда да ул акча используется итми, а то төрле сүзләр ишетәләр, как будто шул акчага баралар дигән кебек инде, ул алай түгел. Чөнки менә бөтенләй бер чеклары квитанцияләр бар, алар белән сулыш бетәчәк, шул беткәч барлык отчетларны ниләрне күрсәтәчәкбез. Без шул расходларны тагын кат итәм инде, ашарга кергәндә, кунарга кергәндә бу акча беркайчан да тотылган юк. Һәрбер акчаның бөтен квитанцияләре, электрон чеклары, һәммәсен җыеп барабыз, любой вакытта любой кешегә күрсәтерлек отчетларыбыз бар. Барлык райондашларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Үзлектә үзләре сораган әйберләрне формировать иттек. Шулай ук Тахир Кәбирович Ибрагимов үзеннән тагы Нива машинасы бирде, аны алып барабыз, тапшырабыз. Һәм Сырилар инде Луис Видаска, безнең менә Малатов кибете җитәкчесе Сафин Азат ул якта безгә бик булыша, аңа бик зур рәхмәт. Барлык кемнәр актив катнашты, барлык райондашларга, район башы исеменнән, җегетләр исеменнән бик зур рәхмәт әйтәсе килә һәм Исән-сау гына шушы әйберләрне тапшырып, районнан күп сәламнәр әйтеп кайтырга. Район башлыгы Айрат Җиһаншин җитәкчелегендәге делегация, якташлар белән очрашып, туган як сәламнәрен җиткерде, алып килгән күчтәнәчләрне һәм кирәкле әйберләрне тапшырды. Район башлыгы урынбасары Ленар Хантимиров сүзләренчә, бу Апас районы делегациясенең махсус хәрби операция зонасына

Хас сыйфат, табигатьнең иң матур урынына урнашкан авыл халкы туган җиренә мәхәббәтен, җир-анага җаваплы мөнәсәбәтен дә шундый зур эшләр аша исбатлый. Бу көнне табигатьтә бәрәкәтле тормышлар вәгъдә итеп, мул яңгырларын яудырды. Барышларның бәхетләре дә тулып ташысын дигәндәй, күлнең суын тагын да арттырды. Тарихи чара район башлыгы Айрат Җиһаншин катнашында бара. Равилә килеп йөрмә инде, телефондан гына шалтырат, сөйләшик телефондан гына. Юк, утырып, менә Марсель белән бергә алар килеп, без гел һәрбер этапын күл ничек чистарту буенча сөйләшә алып барадыр. Әлбәттә, шунсы әйбәт, белгәнегезчә, инде без монда ул күпнең күлнең Беренче этап буенча да, икенче этап буенча да бергәләп халык белән сөйләштек, ничегрәк алып барырга. Рәхмәт безнең рәисебезгә Рустам Нургалиевичка чыннан да икенче этапка акча өлешен керткән өчен. Менә шул һәрберебез дә битараф булмасактан, Аллага шөкер, бүгенге көндә матур иттереп авыл уртасында барлыкка килде шундый күл. Равил абый әйтәдер инде, минем бер айрат истәлегем, менә шул күлне ясаганнан соң мин теге дөньяга тыныч кына китә алам ди. Бүгенге көндә әйтәсе килә, күл бар. Күлне чистарту, яңарту эшенең үзәгендә кайнаган Зур Күккүз авыл җирлеге башлыгы Рамил Җәләлиев та ярдәм итүчеләргә, башлап йөрүчеләргә зур рәхмәтен белдерде. Шул эшләрне башкарган, алып барган Җәләл Җәләлев Марсис Бәхтияр улына, аның командасына, гомумән, менә шул хезмәттә өлеше кергән барлык кешеләргә олы рәхмәтебезне җиткерәсе килә. Бүген тантаналы көн, Түбән Барыш авылының үлен чистартып бетердек, Аллага шөкер. Шушы эшне Башлап җөргән, шушы эш өчен җанып җөргән 99 яшьлек Равил абыйны искә алабыз. Анага олы хөрмәт йөзеннән менә бүген шушы мәҗлескә җыелыштык. Бар кешегә рәхмәт. Глава район башлыгыбыз Айрат Абдуховичка бик зур рәхмәт. Бер вакытта да булмый дип әйтмәде, һәм вакыт була дип әйтте. Республика җитәкчесе дә булышты. И Шушы эшне соңга хәлле башкарып чыгучы авылдашыбыз, яшь егет, булдыра торган җегет Галәлиев Марсель Бәхтияр улына бик зур рәхмәт. Күлне ачу тантанасына баннер да ясатканнар. Анда Кеше китә, җирдә кала, онытылмаслык изге эшләре дигән язулар бар. Һәм Равил Гыйният улы Хәкимовның соңгы тапкыр, күл буена килгәч, узган елның 30 нчы сентябрендә төшкән Фотосы урын алган. 98 яшендә авыл, күл дип янып йөргән олы йөрәкле авылдашлары гүя аларның бүгенге шатлыгы белән бүлешә һәм барышлар белән бергә шатлана. Яшен яшьнәп ява, яңгырлары Күлнең ачылышына Равил Хәкимовның балалары да кайткан иде. Рамил һәм Алсу Хәкимовлар әтиләре белән горурлануларын белдерде. Ул күпме күч куйды, хатлар язды, кешеләр белән очрашты, төрле урыннарга мөрәҗәгать итте, аңлатты, ышандырды һәм, иң мөхиме, ул беркайчан да бирешмәде. Чөнки ул ышанды, чын теләк булса, тырышлык булса, яхшы эшләр тормышка аша. Бүген бу шуны күрәбез. Күл элек-электән авыл халкына хезмәт иткән. Соңрак ул саеккан, ләм утырган, тирә-юньдә агачлар үскән. Хәзер күл казылган, тирәнәйтелгән, ике яклап тирә-юне пөхтәләнгән һәм балыклар җибәрелгән. Эшләр ике өлештә узган. Республика программалары нигезендә акчалар да бирелгән. Менә безнең тарихи вакыйга. Күл казу эшенә керештек. Мин монда инде үзем непосредственно Ничек дип әйтим инде, бөтен бу механизированный бригада белән, экскаваторлар белән, ниләр белән команда итәргә туры килде. Бөтен нәрсәне кирәгебеләр белән тәэмин тору буенча, соляркасын, запчастьләрен, һәрберсен ашауларны оештыру буенча. Бу безнең инде тарихи вакыйга, безнең күл.

акчасын алды. Түбән Барыш авылы халкы авылда барган үзгәрешләргә бик шатлана. Равил абый безнең авылдашыбыз инде ул. Авылда аны шушындый эшләр башкарып, шушындый аны шушындый олуг кеше булган өчен без горурланабыз, сөенәбез.
Бер дә тик тормадым, гел эшләдем. Кече Болгаер авылында яшәүче Налия әби Шәйхетдинова 90 яшьлек гомер бәйрәмен каршылады. Урыннан безнең хәбәр. Рөхсәт итегез сезне район башлыгы Җиһаншин Айрат Габдулхак улы исеменнән олуг бәйрәмегез, юбилеегыз белән тәбрикләп китергә. Юбилярны район башлыгының коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча ярдәмчесе Салават Закиров һәм Олы Болгаер авыл җирлеге башлыгы Зилә Сайфуллина тәбрик итеп, район башлыгының котлауларын җиткерде, чәчәк бәйләме һәм истәлекле бүләк тапшырды. Безнең Мария апа инде ул. Ничек кирәк беләсең. Шушы, шушы авылда зур хезмәт куеп, Пенсиягә чыккан апабыз бик кыен эшләр дә эшләгән бит инде, сыер сауган, бозау караган, элеккеге хезмәтләрнең авырлыкларын үзенең иңнәрендә татыган кеше. Бүген менә аның бик матур юбилие. Алар инде Бәһрам абый белән биш бала тәрбияләп үстергәннәр. Һәм менә инде бүгенге көндә Алдынгы механизатор улы Айрат белән Борнаш мәктәбе директоры килене Алсу тәрбиясендә бик матур картлык кичерә. Налия әбинең бөтен хезмәт юлы туган авылы белән бәйләнгән. Ул озак еллар, терлекчелектә хезмәт куеп, намуслы хезмәте өчен ат казанган колхозчы исеменә лаек булган. Торам, җуынам, намаз укыйм. Чәй эчәм, братовина. Аннан соң урамга чыгып әйләнеп керәм. Хәрәкәтләнеп керәм инде, чебиләр ашатам. Мә, анда ашарга, ашатырга күп аяк астында әйбер. Инде мәрхүм тормыш иптәше Бәхрам абый белән. Алар биш бала тәрбияләп үстергәннәр. Бүген Налия әби, улы Айрат гаиләсе тәрбиясендә яши. Балаларының, онык-оныкчыкларының кадер-хөрмәтен тоеп, бәхетле картлык кичерә. Ак кадаган колхозча исемем бар. Бер дә тик тормадым, гел эшләдем. Җыелышларда һәрвакыт, ачу-тию эшләрендә бүләкләндем. Әни белән әти инде безне эш сөяргә өйрәттеләр, сабыр. Тыныч, чиста, пөхтә. Менә әтидән инде айрат безнең теге комбайнерлар династиясе дип әйтәм, әйтә алам. Әти безнең комбайнер, тракторист, бригадир булып та эшләде. Э, бик пөхтә, чиста комбайнны инде тракторны бик э, белә иде. Менә шунар э, әти дә безнең Абыем да помощник булып эшләде, энем Марат та, соңнан Айрат помощник булып эшләде, инде ярдәмче булып. Менә Айрат шунардан соң үзе дә комбайнга утырды, армияләрдән кайткач. Э, инде ничә ел, 20 ел бер комбайнда эшләде, районда алдыңгынаклы бирми юлда, гел файшутта Әни белән әтиебез дә районда да, авылда да гел кайчык тактасында тордылар. Мин бу йортка егерме җиде ел элек килен булып төштем. Әни мине үз кызы кебек кабул итте. Без Айрат белән ике ул тәрбияләп үстердек. Әни аларны аякка басырга ярдәм итте. Мин үзем бала ялында күп утыра алмадым. Олы улым белән Алты ай чагында эшкә чыктым. Менә шул баланы әни карап үстерде. Ә кечкенә улым Айзат белән шулай ук ике генә ай бала янында булып калдым. Шулай ук эшкә чакыргач, әнием дә эш булганда эшлә диде. Ул шул ике баланы тәрбияләште безгә. Бүгенгесе көндә әни белән дус-тату яшибез, бер-беребезне аңлап. Ул безгә һәрвакыт ярдәм итә. Ул безнең өйнең Йозагы дип әйтәсе килә инде. Әнидең бүген безнең туган көн инде, 90 яшь юбилее. Әнигә инде исәнлек саулык. Тагы да шулай матур гына яшәргә безнең белән. Ул безнең өйнең без инде иртә таңнан кичкә хәтлек өйдә юк. Ул безнең өйдә инде Карап тора. Үзен үзе җиртә, Аллага шөкер. Мин бу гаиләгә кияү булып, булып килеп кердем инде. Әбинең икенче кияүе булып. Рәхмәт анарга. Барыбызны да яратты, кияүләрне, киленнәрне. Шушы гаилә белән тормышымны бәйләгәнгә бер дә үкенмим. Кызы да акыллы, уңган булды. Оныкларыбыз бар. Аллага шөкер, матур яшибез. Оныкларын да, безнекеләрен дә барысыныкында ул бик карашты инде. Без үзебез шәһәрдә яшәдек, балалар кайтып әби янында үстеләр. Мин әби дип матурлап әйтәм инде үзебездә ничек ияләшкән. Анарга исәнлек-саулык телибез. Һәрвакытта шулай безне сөендереп, өйнең җылысы булып шулай яшәп торсын.
Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш, Кама Тамагы районында яшәүчеләр игътибарына. Алтын кул, профессиональ тәрәзәләр урнаштыру, югары сыйфатлы материаллар, вакыт белән сыналган технология һәм әлбәттә инде безнең осталарның алтын куллары. Менә ни өчен Алтын кул оешмасының пластик тәрәзәләрен сайларга кирәк. Алтын кул, йортыгызның ныклы чыганагы. Телефон 8 93 93 96 90 91.

Колхозның барлык эшләрендә дә булдым. Ат та җиктем, сөт тә ташыдым, конюхта, бригадир да булып эшләдем, дип уртаклаша Карабырнаш авылында яшәүче Дания апа Әхмәт Сафина. Шушы көннәрдә ул үзенең 90 яшьлек ылы юбилеен каршылады. Карабырнаш авылында яшәүче Дания апа Әхмәт Сафинага 90 яшь тулды. Ак әбине Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гөлүсә Галләмова, тәбрикләп, район башлыгының котлау хатын һәм чәчәк бәйләмен тапшырды. Сезгә нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, якыннарыгызның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүегезне телим. Киләчәгегез җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын! Олы хөрмәт белән район башлыгы Айрат Габделхак улы Зиһаншин. Барыгызга да

Барысына да бәхетле яшәү бәхете телим. Авыл җирлеге башлыгы Хҗҗәт Сабиров та, авылдашлары исеменнән изге теләкләрен җиткереп, истәлекле бүләге белән сөендерде. Исәнлек-саулык, юбилеең белән, сәламәтлек, менә кызларың, малайларыңның рәхәтен күреп, оныкларыңның рәхәтен күреп, тагын озын-озын гомер Яшәргә, тагын юбилейларда шулай очрашырга насыйп булсын сиңа, Дания апа. Менә кечкенә генә җурган сиңа. Теге җылынып жатырга. Хәзер сарык җук, менә сарык җылынудан бу.
Дания апа туган көнендә узган гомер юлын, хезмәт елларын искә алды. Колхозның барлык эшләрендә дә булдым. Ат та җиктем, сөт тә ташыдым, конюх та, бригадир да булып эшләдем. Чөгендер дә эшкәрттем.

Без бит икәү. Төрле көннәр була. Әрләшеп талабыз шунда. Ансыз дөнья бармый бит. Менә шулай. Биш балам бар, өчесе кызлар. Берсе киленем, икер малай, биш бала. Колхозның төп рабочие. Ат машинасында жүрдім. Атта жүрдім мен, ат белән. Сөтті ташыдым, Коньякта булдым, бригадирда булдым, чегендер дә алдым, нәрсә бар, шуны эшләдем. Калдып тормадым. Аллага шөкер. Менә шуларга күрә пенсиям дә әйбәт хәзер. Менә шулай. Балаларым бар да, үзләре җырдылар, үзләре урнаштылар, үзләре таптылар, үзләре киттеләр. Бусы киленем, бер киленем бар, только бер киленем.

гомер кичерәләр. Әнкәй безне дөрес итеп тәрбияләде, үстерде, укытты, кеше итте. Үзе дә авыр хезмәттә хезмәт итеп, гомер буе колхоз җирендә берничә савымчы булып, аннары шул дәрәҗәдән бригадир дәрәҗәсенә күтәрелеп, авылда ылы э, гектарлап чөгендерләр э, э, эшкәртеп, гомерләрен шушындый Шушы авылда, Карабырнаш авылында гомерләрен кичерделәр. Нәрсә әйтәсем килә, әнкәй, калган көннәреңдә гел дә шулай матур булып, безне шатландырып, ачык ишек белән кабул итеп, озатып калырга озак-озак еллар Ходаем Тәгалә насыйпларны кылсаң инде. Без сине хөрмәт итәбез, яратабыз. Мин Шәймәк авылыннан, шушы Апас районының. Мин бу йортка 92 нче елны килен булып төштем. 34 ел Инде мин монда килен. Дүрт ел бергә яшәдек. 34 ел буена семья булгач төрле хәлләр булгандыр. Әни бик әйбәт кеше булды. Бик тату яшәдек. Тагыдыр машина килде. Нәрсә дип әйтим инде. 90 яшен менә бергә-бергә каршы алабыз. Анага тагын да бәхетле картыклар. Сау сәламәт булып, әти белән бергә тигез гомер итсеннәр. Без хәлебездән килгәнчә ярдәм кулын сузырбыз. Әни бездә Хәрья чакында ничек дип әйтим инде, әйбәт яктан дөрес булыгыз, тугры булыгыз, кеше әйберенә кызыкмагыз, үзегез эшләп табыгыз. Дөрес юл күрсәтте, дөрес тәрбияләде. Авыр булса да, без бер кайчан да ялангач йөрмәдек, ач булмадык. Нинди авыр тормышлар булды, авыр авыл тормышында без эшләп үстек, Аллага шөкер, чигендердә дә җөрдек. Әни конюшнида да ат та карады, сыер да сауды, бригадир да булды, сөт тә җыйды. Беркемнең әни турында бу авылда начар сүз ишетмәссез. Шундый дөрес кеше булды безнең әни. Шушы көнгә кадәр без әни белән горурландык. Аллага шөкер, шундый әни булганга без Әле дә шатланып туя алмыйбыз. Менә миңа бүген 53 яшь, мин шатланып әйтәм, әнием бар, әнием бар, әнием янына кайтам, әтием ягына кайтам. Без тигез, Аллага шөкер. Шундый тигезлектән Ходай Тәгалә аермасын, озак-озак еллар яшәсеннәр, матур әби, матур дәүәни, матур карт әби булып утырсыннар. Әти белән ә икесе дә тигезлектә, балаларының рәхәтен, оныкларының, оныкчыкларының рәхәтен күреп яшәсеннәр. Гомер буе Безне ничек алар тәрбияләделәр, без дә аларга шундый тәрбия китерергә язсын. Озын-озын гомерле булсыннар.
Янгелде авылында Европада тынычлыкны саклау буенча хәрби бурычын үтәгән совет гаскәрләренең Германиядагы төркеме сугышчылары истәлегенә багышланган хәтер һәм патриотизм мемориалы тантаналы рәвештә ачылды. Әлеге истәлекле урын район җитәкчелеге ярдәме,

Үзеңнең күңелеңне биреп, үзеңнең җирәгеңне биреп булсын дип, менә үзең өчен түгел, ә бөтен халык өчен булсын дип тырышып җөргәнең өчен син. Чыгыш ясаучылар Бөек Ватан сугышыннан соң Германия территориясендә хезмәт иткән совет гаскәрләренең җаваплы вазыйфасын искә алды. Эшләгән эшкә йомгак ясарга кирәк. Бу безнең инде 4 елдан бирле эшләнде. Бу наконец менә хәзер эшләнеп бетерелде. Менә ачарга булды, Алла бирса. Эшләребез күп, ана тегендә тагын безнең ананда

Но ну, у вас тоже не, э, не меньше, наверное, я эти цифры не знаю. Это для нас это очень памятная дата. Кайбыч районыннан махсус кунак Рәмис Хаялиев, Илхам Бахавиевның күптәннән җәмәгать эшләрендә актив булуын билгеләп үтте. Һәм менә бүгенге көн ГСВГ э, шушындый э, энтузиаст. Менә монда нәрсә әйтергә кирәк инде? Кайсы бер кеше мондый кешеләрне әйтә? Акыллы түгел инде ул ди.

Һәм без менә моны рәхәтләнеп Кайбыч районында да матур иттереп яктыртачакбыз. Чынлап та, менә монда килергә, күрергә кирәк, шушындый җирдә, шушындый кечкенә генә авылның бер онытылган чатында, әмма ләкин болай булганда әле авылларыбыз, кечкенә булса да, яшәячәк. Сатламыш авыл җирлеге башлыгы Юрий Бушуев мемориал тирәсендә башкарылган зур хезмәткә тукталды.

наших детей. Аеруча истәлекле мизгелләрнең берсе, Берлиндагы Трептов паркта урнашкан мәшһүр Азат итүче сугышчы һәйкәленең күчермәсен ачу булды. Ул Бөек Ватан сугышында җиңү яулаган, совет солдатларының батырлыгына хөрмәт билгесе булып тора. Чара район мәдәният хезмәткәрләре башкаруындагы патриотик җырлар белән дәвам итте. Хөрмәтле райондашлар, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Мин исә сезнең белән саубуллашам. Бар эшләрегез дә уң булсын. Исәнлектә күрешик.